Lle mas ydych chi? Dwi'n gobeithio eich cynna'n saf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i greu app neu meddalwedd ysgrifenwyd yn yr iaith PHP yn hollol newydd. Er blynyddoedd, hyd yn oed degawdau, roedd gyda mi syniad i ysgrifennu meddalwedd i gyfeithi oddi wrth y Saesnig i Gymraeg, oherwydd fy diddordeb yn dysgu yr iaith, ond nid yn unig oedd fy diddordeb yn y iaith Gymraeg, ond hefyd yn yr iaith Brythonig arall, sef Gerdnewic, ac oddeutu y blwyddyn 2000, llwyddiannais i i ddatblygu ac i gyhoeddi meddalwedd i gyfieithu oddi wrth Saesneg i Gernyweg, a thrwy'r y profiad hwn, ymgododd y syniad i ddatblygu meddalwedd hefyd i gyfieithu oddi wrth Saesneg i Gymraeg, a wedyn, ar ôl ychydig o'r ysbaid, o ddeutu y flwyddyn 2020, dechreuais i i datblygu y meddalwedd i gyfeithi oddi wrth Saesneg i Gymraeg, ond fan yma oddeutu yr un gyfnod, darganfues i yr gyfeithydd ar-lein, Google, i gyfeithi yn y ddau gyferiad, i ac oddi wrth Saesneg, oddi wrth ac i Gymraeg. Felly, wedyn, penderfynais i i gyfeirio fy ymdrechion i ardaloedd eraill, oherwydd roedd yn amlwg y fyddai argyfeitydd Google ar-lein ar gyfer Cymraeg yn datblygu ac yn gwellhau yn y flynyddoedd i ddod, a phan ry'n edrych ar yr cyflwr o'r cyfieithydd Google ar gyfer Cymraeg, mae'n hyn yn wir, mae'r y cyfieithydd Google, un sydd yn aeddfed ac yn union ac o'r safon uchel, lle mae nawr, yn y flwyddyn 2022, dwi'n yn gallu defnyddio'r y poriwr Chrome gyda'r yr ystyniad cyfieithydd Google i darllen Nofelau ysgrifennwyd yn ieithoedd eraill, ond cyfieithwyd i mewn i'r iaith Gymraeg, ac yn fy mwynhau yn gwneud hwn, oherwydd y safon o'r cyfieithydd Google mor uchel, ond nawr, wedi dweud hyn, yn y dyddiau diweddaraf, fe ymgododd arno fi unwaith eto Y diddordeb o ddyblygu y meddalwedd i gyfieithu oedd o'r Saesneg i Gymraeg. Ond pam? Achos mae'n yn amlwg gyda'r yr adnoddau sydd ar gael ar fy ngefle i fel unigolyn, mae'n yn andebygol y fyddai y meddalwedd hon cyn gystal â'r hon cynigwyd gyda'r Google? Wel, er gwaetha modd hyn, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer y diddordeb yw, yn gyffredinol, mae'r yr holl ardal o'r iaith Cymraeg ac hefyd y diwylliant gysylltiedig gyda'r iaith hon, un sydd yn ddiddordeb enfawr i mi ers degawdau, ac felly fel datblygwr meddywedd ers degawdau hefyd. Doedd ddim yn gallu meddwl o weithrediad sydd yn gallu bod mor ddiddorol fel i datblygu meddywedd i gyfeithi union i Gymraeg, a dyma'r rheswm ac hefyd pan dwi'n yn cymryd rhan yn gwerthediad cyn cymhlethed ar datblygu meddalwedd i gyfieithu i Gymraeg, ac os dwn yn gallu cyfrannu y profiad trwy'r cyfrwng cymdeithasol fel YouTube, fe fyddai hyn hefyd yn creu y cyfleoedd i ddatblygu ac i gwella'u fy sgiliau yn yr iaith ac hefyd fy sgiliau technolegol yn y datblygiad o'r meddalwedd. A dyma'r uh, rhesymau eraill hefyd. Ac hefyd, os dwi'n yn gallu cyfrannu y gwaith hwn, sef y meddalwedd sydd yn cael ei dablygwyd fel cod tarddiad agored, felly fe fyddai hyn yn cydroddi i'r adnoddau ar gyfer y iaith Gymraeg sydd ar gael ar-lein. yn rhad ac yn ddim. Felly yn y fideo hwn, dwi'n yn amcanu i datblygu meddalwedd sydd yn cydffurfio i'r angenrheidiadau a'r safonau o'r adnoddau ar-lein. Penderfynais i i defnyddio yr iaith PHP oherwydd yr hawster o codio yn yr iaith hon. ac hefyd gyda'r yr rheolwr pecyn PHP cysylltiedig, sef yn y Saesnig composer neu cyfansoddwr, a'r cadwrfa cysylltiedig gyda fe, sef yn y Saesnig packages.org neu pecynnydd.org. Mae'r rhain yn fy ngalluogi i i datblygu ac i gydroddi i mewn i'r adnoddau ar gael, ac yn y fodd hon i adeiladu llyfrgelloedd sydd yn hawdd i ail-ddefnyddio. Felly, wedi dweud hyn ac wedi rhoi ychydig o gefndir i'r eddyl hwn, cawn ni'n dechrau creu yr Ethel a'r meddalwedd. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i focleisio i'r bygell PHP dan yr bygell cartref ar gyfer y defnyddiwr, ac wedyn, i mynd yna fe, dwi'n mynd i creu yr enw'r o'r becyn neu llyfrgell, sef yn Saesnig translate, gysylltnod en to cy neu cyfieithu cysylltnod EN doi ec y fel hyn ac wedyn mae angen i fochio yno fe fel hyn a dyma'r cymwysiad ar y foment Ac wedyn, i creu y pegelliau a'r ffeiliau sylfaenol sydd yn cydweithredol gyda'r cyfansoddwr a'r pecynnydd, fi'n angen i rhedeg cyfansoddwr fel hyn gyda'r dywediad yn y Saesneg init neu cychwyneddio fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i fy ymbennu yr manylion fel hyn. Ar gyfer y disgrifiad, dwi'n yn mewnbynnu, mae'r hyn yn dosbarth PHP i gyfeithi destunau oedd o'r Saesneg i Gymraeg. Dwi'n mynd i derbyn y gwerth ar gymetrwyd ar gyfer yr awdur. Ar gyfer yr gwastatwydd lleiaf, mae'r hyn yn dal yn def. Ynglyn â'r fath o begin, mae'r hyn yn llifgell. Ynglyn â'r trwydded, mae'n hyn yn MET. Ynglyn â'r dibyniadau yn mynd i mewnbynnu na gadw. Ynglyn â'r llygrell SREC ar gyfer y cotadau yn mynd i derbyn. ydy y gosedadau hyn yn gywir, ydy. A dyna ni. Nawr, dwi'n mynd i llawrytho y llyfrgell sgript gyda'r enw yn Saesnig, Starter Files, y sgrifenid gyda fi, fy hunain, yn diweddar, ac mae'r hyn, sgript defnyddiol sydd yn creu, fel ei sgrifennu achwanegol, er enghraifft fel yr fel cod tarddiad ar gyfer y dosbarth ac hefyd ffeiliau gyda'r gwybodaeth ynglyn â'r eddyl fel yr datlenwch fi a'r trwydded ac ati. Felly i llachwithio'r uh, llyfrgell dwi'n mynd i mewn bennu a'r uh, gorchymyn unwaith eto. yn yr rhwylio becyn PHP cyfansodwr i eich hi y llyfrgell hon, sef ENL 28, Blind Slides, yn y Saesneg Starter Files, dechreuwr ffeiliau fan hyn, gyda'r uh, cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r uh, rhyngwyd ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad ar gyfer y gorchymyn hwn i lawrlwytho y llyfrgell hon oddi wrth ar cadw'r fa, yn y Saesnig packages.org fel hyn. A dyna ni, nawr os ydyn ni'n yn gyda dodi yr ffel cyfansoddwr, pwynt JSON, nawr rydyn ni'n gallu gweld mae'r llyfrgell hon wedi ei mewn sefydlwyd yn yr eddyl a gefr y cod yma. Ond nawr, os ydyn eisiau i rhedeg y sgript yma pan rydyn yn rhedeg rhyw gorchymyn yn y cyfansoddwr, mae angen i ni i ychwanegu y manylion imiwn yn y ffal gosodedig, sef cyfansoddwr.json fel hyn. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu y rhes yma gyda'r allwedd sgriptiau ar llais deunaw, ac unwaith yn y fe, mae'r hyn yn cynnwys yr gorchych gyda'r yr trodoledd o'r ar ôl cyflwr gorchymyn, sef ar ôl yr rhedeg o'r gorchymyn cyflwr i galw ar yr ffwythiant imiwn yn yr Enw gofod ENL 28 Old Slice Dechreuo'r ffeiliau Old Slice Dechreuo'r ffeiliau ac wedyn rhedeg Felly nawr os ydyn nhw'n yn y cyber ffeil ac nawr os ydyn nhw'n yn galw ar y meddalwedd cyfansoddol i rhedeg gyda'r er, dewisiad cyflwr fel hyn beth yn digwydd Felly, mae'r y neges gwell hon yn dweud mae angen i ddiangu yr arwythnod o slides union yn yr ffael JSON. Felly unwaith eto, os ydyn ni'n yn golygu fe fel hyn, ac yn alredeg,

Dyma'r er cod ar gyfer y dosbarth. Felly os ydych chi'n yn golygu fe, dyma'r er ysgerbwyd o'r dosbarth. Felly nawr, os ydych chi'n yn gadael fe ac yn marchio i'r pregell ar gyfer yr enghreifftiau fan yma, ac wedyn os ydych chi'n yn rhedeg Yr serch prawf holi fel hyn. Ac nawr, os ydyn ni'n yn amnewid fe i cywerio yr enw gofod i'r cyfeithi i n 2 ec y ac hefyd yr enw o'r dosbarth hefyd. Nawr, os rydyn ni'n yn y ffeil ac yn alwredig yr serch prawfholiad, a dyna ni, mae'n ein gweithio hefyd. Ond fan yma, mae'r rhain yn wachleu achwanegol yn y llyfrgell. Dechreuo ffeiliau, felly dwi'n mynd i modrwyo yn y fe hefyd, fel hyn. Ac wedyn, i mewn yn y cor ar gyfer y dosbarth, yn y rhestro beth i'w wneud, dwi'n mynd i ychwanegu y gwalle hyn, fel hyn. Nawr, yn y rhestro, mae gyda ni y tri pheth i'w wneud. Yn gyntaf, Yn y syrffafoliad, mae angen i newid yr enw o Dosbarth Prawf 1 i'r enw o'r dosbarth ar gyfer yr Ethol Cyfredol, ac yn al yn yr ffael darllenwch mi, mae angen i mewn ysod yr hyfforddiannau i ychwanegu y llinell ar gyfer y sgriptiau. ac yn trydydd i amnewid yr enw o'r sgript. Hwn oedd wrth ddechreuo ffeiliau i sgript dechreuo ffeiliau i archwyddocae. Mae'r hyn yn sgript ar gyfer y meddalwedd cyfansoddwr, yn ytrach na'r sgript neu llyfrgell annibynnol. Ond mae'r rhain yn feddwl arall, felly rydyn ni'n gallu trwsio ar gwallau hyn yn fideo arall hefyd. Nawr, os rydyn yn bortio i'r picell ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn os rydyn yn golygu yr ffael fan yma, sef y dosbarth, felly mae'r hyn yn dosbarth i gyfeithi Saesneg i Gymraeg, felly os ydych chi'n yn gyntaf yn creu y testyn i gyfeithi, felly dyma fe, dyma'r er amywolion dollar L text EN sydd yn cynnwys yr brawddeg, mae'r er fuwch fach yn y maes fawr, yn nesaf i'r afon bach ar ochr y coedwig fawr. Felly nawr os ydyn ni'n yn ysgrifennu fel testyn Swybyt Mars y gyfeithiad yn y Gymraeg, a dyna fe. Nawr os ydyn ni'n yn ystyru anglyn ar camau angenrheidiol i drosglwyddo y Saesnig i'r Gymraeg yn gandaf, oherwydd mae'r er didoliad y geiriau yn y brawddeg yn Gymraeg yn gwahanol i'r Saesneg, mae angen i ailddidoli y drefn o'r geiriau, ac wedyn mae'n angen i gyfeithi pob un gair i Gymraeg, ond wedi dweud hyn, dwi'n meddwl mae'r yr ail gweithred yn angen i fod cyn y gyntaf, fel hyn, oherwydd os ydyn eisiau i ailddidoli y drefn o'r geiriau, Oddi wrth y Saesnig i'r drefn Gymraeg, mae angen i ni gwybod ynglŷn â'r fath o liferiad o'r bwp yn gar, felly ar gyfer hyn mae angen i ni i gyrchu y manylion ynghyd â'r gyfeithiad o'r gair yn y Gymraeg fel y gyntaf gam, ac wedyn gyda'r yr fath Llefariad, yr hyn a'n gallu ar ddidoli y drefn o'r geriau. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'n eisoes yn amlwg. Mae gyda ni yr ardaloedd gwahanol o'r swyddogaethau. Yn gyntaf, mae gyda ni y swyddogaethau perthnasol i'r cyrchiad o data oedd o'r rhyw cronfa data neu geriadur ac yn ail, Mae gyda ni yswyddogaeth i ailddedoli y geiriau yn y brawddeg, oddi wrth y drefn Saesnig i'r drefn Cymraeg. Felly, yn yr arferiad o godio yn dda, fel y gallo yr cydrannau yn cael ei ailddefnyddiwyd fel llyfrgelloedd, mae'n e'n arferiad da i gwahanu yr ardaloedd gwahanol o'r swyddogaethau i mewn i'w cyfrannau gwahanol, er enghraifft os mae gyda ni y llyfrgell i gyrchu data oddi wrth rhyw geiriadur, rydyn yn gallu ail ddefnyddio fe i mewn apiau ac hefyd wefannau eraill, nid dim ond yn yr cymwysiad fel yma. Felly dyma'r mantais o ddefnyddio rheolwr pecyn fel cyfansoddwr fan yma, achos nid yn unig y mae e yn ein galluogi ni i ailddefnyddio llyfrgelloedd oddi wrth eraill, yr hyn a'n gallu hefyd yn creu is-lyfrgelloedd neu fodolion oddi wrth y swyddogaethau sydd yr hyn yn ei datblygu, ac fel pecynnau neu llyfrgelloedd gwahanol, yr hyn yn gallu ei ailddefnyddio yn y dyfodol yn rhyw cymwysiad yn hollol wahanol. Felly fan yma, oherwydd y rhesymau gwybryllwyd, dwi'n mynd i y nodiad i creu pecyn gwahanol ar gyfer yr swyddogaeth o'r gariadur. Felly, yr hyn o'n gallu galw hyn, rhywbeth fel yn y Saesneg, dictionary neu gariadur, EN, ec y, ac wedyn hefyd ar gyfer yr ailddydoliad o'r geriau oedd wrth y drefn Saesneg i Gymraeg, yr hyn yn gallu creu llyfrgell pecyn arall gyda'r enw yn y Saesnig reorder words neu awdurdoli geriau, en, doi, ec, y. Ac wedyn, os yna'n gallu, cymwysio llyfrgelloedd ychwanegol fel er enghraifft yn y Saesnig i apply mutations, CY, ac wedyn, yn pederydd, apply grammar, CY, ac ati. Felly nawr, rydyn yn gallu symud y rhain i restr o bethau i'w wneud fel hyn. A dyna ni. Nawr, fan yma ar y brig, mae gyda ni y pedwar. pecyn llyfrgell sydd angen i'w wneud neu greu, ond yn hytrach nag i'w creu nhw fel erthyliau gwahanol ac wedyn i'w uwchritho nhw i'r cadwfeydd ac wedyn i'w llawritho nhw, dwi'n mynd i ymgeisio i ddatblygu nhw yn y cyfamser fel dwi'n yn datblygu yr erthygl cyfredol, sef cyfieithu EN 2 eg Y, fel is-llyfrgelloedd dan yr is-bregell machnatŵr, ac wedyn, pan ydyn nhw'n yn gweithio yn iawn, dwi'n yn gallu eu fecenu nhw fel llyfrgelloedd gwahanol, ac yn eu uwchlwytho nhw i'r cadwfedd yn unigolynol ac wedyn os dwi'n eisiau i awdurdniddo nhw yn cymwysiadau gwahanol, dwi'n yn gallu gwneud hefyd trwy'r yn ei llarchwitho oddi wrth y cartwfa, neu os dwi'n eisiau i barhau gyda ei datblygu nhw i mewn fel is llyfrgelloedd, dwi'n yn gallu llawitho y trwydigaeth diweddaraf, ac wedyn yn amnewid fe fel is-lyfrgelloedd, ac wedyn arysgrifio nhw yn ôl i'w heddilliau go iawn, ac oddi wrth hynny i'w hymrwymo yn ôl i'r cadwfedd ar-lein. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf nawr yw i greu y pecynnau is-lyfrgelloedd dan yr is-bregell marchnad tor.

i greu y llyfrgelloedd ar gyfer yr pecyn yn y Saesnig. Dictionary ENCY ac hefyd y pecyn yn y Saesnig Reorder Words CY Dwi'n mynd i galw fe ailddedoli geiriau ec y yn ytrach na'r ailddedoli geiriau en ec y oherwydd os rydyn wedi cachu y manylion o'r fath o'r llyferiad oddi wrth yr geiriadur ac rydyn eisiau i ailddedoli oddi wrth y drefn Saesnig i Gymraeg, Yn hytrach na dweud Saesneg i Gymraeg, mae'r rhanbarth didoli yn y drefn Cymraeg yr un sydd yn bwysig. Felly mae'r rhanbarth Saesneg i ddim yn eithriadol yn perthnasol. Nawr ar y ochr chwith, Os rhyn yn cael y gyplwg o'r cod tarddiad ar gyfer y dosbarth, yn ytrach na defnyddio yr golygydd gyda gorchymyn VI, dan defnyddio yr arall enw ar gyfer yr un meddalwedd yn y Saesneg view neu gwylio ac mae'r hyn yn y trach na galluogi uh, defnyddio'r i wneud unrhyw

ffeil gydag yr enw sydd yn dilyn y safon neu arferiad o'r enwi, sef i dechrau pob un gar gyda'r y brif lythren, fel hyn, nawr i mewn yno fe, fel, er, fel arfer mae angen i mewn ysod ar ffiniau ar gyfer y cod PHP, A wedyn mae'n angen i ddatganu yr enw gofod, sef yn gyntaf yr enw o'r marchnatwr, a wedyn yr olslais, a wedyn yr enw o'r, do, or dosbarth, fel hyn. Ac wedyn mae angen i dyganu y dosbarth fel hyn. Ac wedyn mae angen i greu uh, fwthiant gyhoeddus ar gyfer y uh, adeiladwr sydd yn cael ei rhedeg yn hunan symudol. Pob tro y mae'r gwrthrych yn ei yn y dueddol oedd wrth y dosbarth hwn ar y cyfamser yr yn gallu dweud rhywbeth fel yn hyn galwyd oddi wrth ac wedyn yr enw o'r dosbarth Ac wedyn yr enw o'r fythiant. Fel hyn. Ac wedyn yr hynny'n yn gallu creu yr fythiant arall. Prawf holi rhedeg er enghraifft fel hyn. A dyna ni. Nawr, rydyn ni'n gallu ateb y ffel ac rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr ail becyn, sef yn y Saesnig reorder words CY neu al dydoli geriau ec y fel hyn ac unwaith eto Mae angen ar gyfer yr enw'r o'r fel i dilyn yr un safon o'r arferiad yn yr enwi o'r fel. Fel hyn. Ac wedyn hefyd, yn union fel o'r blaen, yr ysgrifwyd o'r dosbarth i ddweud y gwir os ydyn rhedeg i mewn Mae'r ffeil o'r blaen, fel hyn, a rydyn nhw'n gallu yn ei amnewid yn gyflymach fel hyn. Dyna ni. Nawr, y peth nesaf yw, mae angen ni i amnewid yr ffeil cyfansodwr pwynt JSON i ychwanegu y dau pecyn yma i mewn i'r eddyl ar gyfer y prif cymwysiad, fel hyn. Yn gyntaf, mae angen i ychwanegu neu mynosod yr enwau gofod ar gyfer y rhain fel hyn. Ac wedyn yr llwybr i'r lleoliad o'r cod taddiad ar gyfer y dosbarth, fel hyn. Ac wedyn ar gyfer yr al hefyd, fan yma. Nawr, ar y ochr dde, os ydyn yn boclio yn ôl i'r prif bregell ar gyfer yr edel, fan yma, ac nawr os ydyn yn yn treddu i mewn yr bregell ar gyfer yr enghreifftiau, a dyma'r y serch holiad. Felly nawr, os ydyn yn redig hwn fel hyn, ac maen nhw'n galw ar yr ffwythiant adeiladwr ac wedyn y ffwythiant rhedeg proffoli ar gyfer y prif dosbarth sydd yn rhedeg yn iawn. Felly nawr mae angen i ni i amnewid fe trwy defnyddio y golygydd VI Nawr, yn ychwanegol i'r gyntaf gwrthrych ar gyfer yr prif dosbarth, rhywun yn, yn creu gwrthrychau eraill i enedeiddio uh, is llyfrgelloedd eraill, sef yr geriadur EN ac Y,

Nawr mae gyda ni uh, neges gwallt sydd yn dweud ni darganfuwyd uh, dosbarth geriadur ENEC y, felly nawr os ydyn ni'n yn cael cipolwg ar y uh, pregell ar gyfer hyn, ar y ochr chwyth,

yn y Prif Llyfrgell ar gyfer yr Is-Llyfrgell, felly mae'n angen nawr i creu yr Is-Llyfrgell SREC ac wedyn i symud yr fel cod tarddiad union yn y fe fel hyn. Felly, dyna ni. Nawr, Dwi'n yn amheu, mae angen i ni i wneud yr un peth hefyd ar gyfer yr is-bregell arall. Fan yma. Ac ydw. Mae angen i creu yr is-bregell SREC ac wedyn i, samu, i, i symud yr ffael cwrthdaliad imwn yn y fe fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn alrhedeg yr gorchymyn ar y ochr dde, beth sy'n digwydd? Wel, mae'n ein gweithio ar gyfer y dosbarth geriadur ENEC, ond mae gyda ni y gwach yn y sillafiad ar gyfer y dosbarth ar gyfer yr algydoliad o geriau. Mae angen i fod yn ailddedoli geiriau yn y tract na ailddedoli gair. Nawr, os ydyn nhw'n yn alfredeg, a dyna ni, mae'r uh, tri gorchig wedi ei enideiddio yn llwyddiannus. Nawr, ydyn nhw'n parod i adeiladu y swyddogaethau i mewn ynddyn nhw. Ond fan yma, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn ddigon hir a gefod nawr, felly rydyn mynd i barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!